Eċċellenza President ta' Malta, President tal-Akkademja tal-Malti, għeżież Presidenti u Membri tal-Għaqdiet tal-Malti, Sinjuri. Nilqgħukom mill-ġdid fil-Palazz ta' Sant'Anton Għal okkażjoni speċjali oħra li biha se nkunu qed ninawguraw uffiċjalment il-librerija li ssemmiet għal Anton Buttigieg. Jista' jkun li għal uħud minnkom mhux l-ewwel darba li żortu u forsi dħaltu ukoll fil-librerija, imma aħna ħassejna li tkun ħaġa xierqa illi nikkommemoraw lil dan il-poeta bi programm speċjali illi minbarra li jinkludi il-qari u interpretazzjoni mużikali minn fost l-aqwa xogħlijiet ta' Anton Buttigieg, se jiġi ffirmat dokument importanti illi bih l-Akkademja tal-Malti flimkien mal-Bibjoteka Nazzjonali fl-entità ta' Libreriji Maltin se jinħatru l-kustodji ta' din il-librerija li se tkun kollha kemm hi ddedikata għall-Melitensia. Nistgħu ngħidu illi l-ħsieb tnissel ftit tas-snin ilu meta f'ittra miktuba fl-għaxra ta' Mejju tal-2014 lill-Eċċellenza Tagħha, l-Akkademja talbet appuntament sabiex tippreżenta l-aħħar pubblikazzjonijiet tagħha, bil-għan li tkompli tkabbar il-Librerija tal-Palazz tal-President ta' Malta. Kien appuntu l-perjodu li bl-inizjattiva ta' l-Eċċellenza Tagħha, F'dan il-palazz kien għaddej xogħol kbir ta' restawr u rinovazzjoni speċjalment fis-sular ta' fuq u, għaldaqstant, tnisslet l-idea li waħda mill-kmamar tkun iddedikata għall-kotba li matul is-snin jiġu ppreżentati kemm mill-pubbliku Malti kif ukoll minn personalitajiet u dinjitarji li jkunu qed iżuru lil pajjiżna waqt żjarat uffiċjali. Meta ftit taż-żmien wara l-Uffiċċju tal-President talab il-parir tal-Akkademja għal min għandha tissemma l-librerija, it-tweġiba ingħatat minnufih. U kienet tassew ħaġa xierqa illi niddedikawha lil Anton Buttigieg, illi sa minn żgħożitu flimkien ma' sħabu tal-Għaqda tal-Malti tal-Università, Is-sielet għall-Malti spalla ma' spalla ma' Pietru Pawl Saidon fl-eħrex perjodu tal-kwistjoni tal-lingwa. Aktar minn hekk, Anton Buttigieg jixraqlu tassew mhux biss għax fl-1976 inħatar bħala t-tieni President tar-Repubblika tagħna imma wkoll għaliex filwaqt li s-sokta jagħti l-aqwa dinjità lill-ogħla kariga tal-Istat, tul iż-żmien tiegħu bħala President huwa dejjem saħaq dwar il-ħtieġa li l-poplu jibqa' magħqud u jgħix fis-sliem. F'din l-ogħla kariga tal-Istat Buttigieg dejjem żamm għoli d-dinjità xierqa u fid-diskors tiegħu ma kienx jonqos li jdaħħal siltiet poetiċi li huwa tant kien iħobb. Għaldaqstant tagħmel ħafna sens li din il-librerija issemmiet għal poeta li jibqa' miżmum fil-memorja kollettiva tagħna bħala il-poeta tan-natura. L-ewwel poeta Malti fost ġensna li mexa f'dawn is-swali, laqa' d-dinjitarji u beda ħidma ta' restawr li llum nistgħu ngħidu li waslet fi tmiemha bis-saħħa, bl-enerġija u bl-imħabba li l-President ta' Malta preżenti għandha lejn il-patrimonju tagħna illi bil-provi nafu kemm huwa għażiż għalina. Ngħaddu għall-programm tal-lejla li kif tistgħu taraw mill-folju tas-serata huwa mżewwaq sew kemm bil-qari u mużika ta' xogħlijiet magħrufa ta' Anton Buttigieg kif ukoll oħrajn illi forsi huma inqas magħrufa. Ħsibna wkoll illi billi fostna llum bi pjaċir hawn il-qraba ta' tal-poeta Anton Buttigieg, għaddejna xi partijiet tal-programm fi ħsiebhom u għalhekk jista' jkun li hemm xi bidliet żgħar fil-programm stampat. Għandkom il-programm imma se jkun hemm xi bidliet żgħar. Ngħaddu mill-ewwel mela għall-bidu tal-programm tal-lejla billi mill-arkivji ta' Television Malta naraw Il-Poeta.
Jiena illum poeta misjur. Poeta misjur mhux fis-sens li spiċċajt, anzi għadni nikteb fl-aħjar tiegħi. Misjur fis-sens li lħaqt il-maturità tiegħi Minħabba l-esperjenzi poetiċi li kelli matul l-għomor tiegħi. Kif jaf kulħadd, jiena bdejt bil-poeżija tan-natura, imbagħad għaddejt għall-poeżija tan-niket permezz tal-eleġiji, imbagħad għaddejt għas-sarkażmu u għas-satira, imbagħad għaddejt għall-poeżija politika u patrijottika, Imbagħad dħalt fid-dinja Ġappuniża tal-poeżija Ġappuniża tal-haiku u tat-tanka, imbagħad mort għall-ballati. Fil-poeżija satirika jiena nikkonċentra fuq id-difetti u l-vizzji tal-bnedmin biex inġagħalhom jittendu l-iżbalji tagħhom u jikkoriġu ruħhom. Anzi, ngħidilhom biex jidħqu bihom infushom u kull darba u kultant anke nidħaq bija nnifsi. U meta aħna nidħqu bina nfusna allura nkunu nistgħu ngħixu iżjed henjin. Mindu tlaqna minn Għawdex kont għadni tifel. Ħallejna d-dar tal-qala battala bħal qalbi, tiddi taħt ix-xemx daħqana minn barra fost id-djar l-oħra, iżda minn ġewwa siekta fis-solitudni, dejjem tistenna li xi ħadd jiġi fiha.

Prosit tassew lil Maestro Dominic Galea u anki wkoll lil Doreen Galea ta' dik l-interpretazzjoni li tawna tal-poeżija Il-Kebbies tal-Fanali. Bi pjaċir issa nistieden lil waħda min-neputijiet ta' Anton Buttigieg illi ġiet apposta mill-Ingilterra ma tgħix hawnhekk għalhekk ħsibna illi nagħtuha wkoll biċċa xogħol ħa taqra waħda mill-poeżiji ta' ta' Anton Buttigieg Illi se taqralna il-bejta ta' dejjem.
Il-bejta ta' dejjem, Minn qasba mar-riħ. L-għasfur kuntent bil-bejta li jibni kull Rebbiegħa, u jwaqqa' kull ħarifa mal-weraq fuq il-qiegħa. Qalbi xebet bil-bejta li dejjem ta' kull sena titwaqqa' kull ħarifa u kull April tinbena. U tixtieq kieku bejtha minbnija f'art is-sliem, 'il barra minn dil-kewba, bejtha li tkun bla tmiem. Grazzi.
Rajt lil Dunkarn mill-album ta' ħajti. Milli jidher, fil-qala ma ġewx maqtulin nies bil-bombi li l-ispirtu tagħhom baqa' fid-dar għal xi raġuni jew oħra. Qatt ma ssemmiet xi storja bħal dik tal-Blue Lady fil-Palazz ta' Verdala. Lanqas ma kien jissemma l-ħares. In-nies kienet taf bih u kienu jgħidu li meta jkollok wieħed id-dar, trid tassidlu n-nuħħala u fuq kollox ma kontx trid titkellem għax jibda jagħmillek l-azzjonijiet ħżiena. Forsi għalhekk in-nies ma kinitx tant issemmi l-ħares. Naf waħda mara biss li qalet li kienet rat il-ħares, ċetta ta' santu. Hija kienet qalet lil ommi li fid-dar fejn kienet toqgħod qabel kienet ratu liebes ta' raġel biċ-ċinetta iħares lejha minn fuq it-tastiera tas-sodda. Ċetta kienet mara serja u twajba u għalhekk m'għandi l-ebda raġuni għaliex ma nemminhiex. Darba wkoll deher l-ispirtu ta' bniedem mejjet, l-ispirtu ta' Dun Karm. Fi żmienu Dun Karm kien jgħix f'dar mill-aħjar fir-raħal b'daqsxejn ta' ġardina magħha. Miet bla testment u l-werrieta riedu jbigħu l-istess dar u kienu qed jistennew xi xerrej li joffri prezz tajjeb. Ċertu Ġużeppi kien joqgħod fiha u xtaq kieku jixtriha imma l-flus li kellu ma kinux biżżejjed biex ilaħħqu mal-prezz li kienu jippretendu l-werrieta. Dak iż-żmien ma kinitx għadha saret il-liġi tal-kera, u għalhekk ix-xerrej kien jista' jitfa' lil Ġużeppi u l-familja tiegħu 'l barra kull x'ħin irid. Meta ma ħarsitux il-liġi, Ġużepp ħaseb biex iħares lilu nnifsu. Kienet lejla sabiħa tal-qamar fis-sajf, lejla aktarx sħuna minn dawk tar-riħ isfel, u kulħadd intefa' fit-triq ħdejn il-bieb għax ġewwa ma kontx tista' toqgħod bil-għomma. F'daqqa waħda, kif kulħadd kien kwiet fit-triq, Ġużepp ħareġ jiġri u jgħajjat qisu barra minn sensih, Rajt lil Dun Karm! Rajt lil Dun Karm! In-nies twerwret u nġabret madwar Ġużepp biex jikkwetawh. Ma riedx jidħol jorqod id-dar u dak il-lejl raqad fuq il-bankina. Il-fama malar ġriet mar-raħal li Ġużepp kien ra lil Dun Karm fid-dar tiegħu. Mhux talli ma ġewx xerrejja biex jixtru d-dar imma talli bilkemm in-nies ma bdiex tibża' tgħaddi minn ħdejha, speċjalment bil-lejl. Il-werrieta ma felħux jistennew iżjed u spiċċaw biex aċċettaw il-prezz ta' sittin lira li kien offra Ġużepp. Bilkemm ma qalulux grazzi wkoll talli thom daqshekk. Meta xtara d-dar Ġużepp ma rax iżjed lil Dun Karm u lanqas ma ħareġ jgħajjat iżjed. Fl-aħħar ukoll in-nies ittendiet li Ġużepp lanqas dik id-darba li ħareġ jgħajjat ma kien ra lil Dun Karm. Huwa kien għamel hekk biex dar li kienet tiswa sitt mitt lira xtraha b'sittin. Bosta drabi ġbidnielu siequ lil Ġużepp meta konna nistaqsuh kif ra lil Dun Karm. Huwa kien jitbissem u jibqa' sieket.

Prosit tassew lil Martina Galea hemmhekk illi kantat il-poeżija Rummiena. Se naslu issa għal poeżija oħra minn Anton Buttigieg din id-darba il-Ġebla tal-Ġeneral. Għaddew eluf ta' snin minn mindu l-ġganti ġew lagħbu logħba ta' teqrid u ħerba f'naħiet id-Dwejra. Tefgħu l-art u x-xmajjar ġo qiegħ il-baħar. Għamlu tieqa fir-ras tal-ponta twila. Fandu mina ġol-blat u daħħlu minnha il-mewġ minn San Dimitri f'qala ċkejkna imdawra bl-art. U lili firdu minn mal-art għal dejjem. U jien sfajt blata u gżira l-aktar ċkejkna. Bi ftit faqqiegħ u ftit gremxul sewdieni ngħix ħajja waħdi. Għaddew eluf ta' snin, imma l-ħajja fija, sew bħal lampier qadim ġewwa xi maqdes, ma ntfiet qatt. Qatt. Il-ħajja li kien fihom il-ftit faqqiegħ fil-jum li l-ġganti ħabtu fuq id-dwejra għadha ġo fija. xitla wara l-oħra, f'sensiela twila li ma taqta' qatt. Għaddew il-ħajja minn id għal id. Fuq il-ħuxlief kull sena tax-xtieli maħruqin tas-sajf mill-ħeġġa jitwieldu x-xtieli ġodda u l-ħajja fihom tfaqqa' kull sena. U mill-ġebla tal-ġeneral ngħaddu issa għal Haiku u Tanka, għalhekk nistieden lil Rita Saliba u lil Marcel Zammit Marmarà.
Anton Buttigieg kiteb l-ewwel haiku tiegħu. fil-Parlament waqt sessjoni tal-Parlament fl-1965. Anke ħafna epigrammi li kiteb kitibhom fil-Parlament waqt li jkunu qegħdin jiddiskutu. Fil-fatt l-epigrammi kien ħariġhom fi ktieb jisimhom Ejjew Nidqu Ftit. Mbagħad kiteb iktar u ħareġ ieħor jismu Ejjew Nidqu Ftit Ieħor. U l-haiku l-istess, hija forma poetika Ġapponiża magħmula minn tliet versi Fejn għandha l-ewwel vers u t-tielet vers b'ħames sillabi u t-tieni vers b'seba'. Jiġifieri hija forma konċiża ħafna fejn dak li għandu jgħid irid jgħidu kollu fi sbatax-il sillaba. Jiġifieri hemm rassa kbira u ekonomija ta' kliem. Deherli li rajt pensier itil mix-xitla. Kien il-farfett.
Farfett sabiħ, maħdum bis-simetrija. Int, sonett t'Alla.
Ħadtni ħdejn siġra tal-ward u qtajtli warda. Jien fhimt Int fhimt.
Bl-inka tal-fidda mal-ħajt, il-bebbuċ kiteb il-ħeroglifiċi.
Fjuri u għasafar, is-sħab tat-tfal inħobb. Bqajt dejjem tifel.
Ix-xita nieżla fil-baħar. Għid, Mulejja, għalfejn dal-ħela?
Fil-qrib żewġ knejjes. Bejniethom f'xejn ma jaqblu, lanqas fl-arloġġi.
Ommna tal-paċi, ġejt ġibtlek l-isbaħ warda. Irriedha tajba.
Sabiħa l-għalqa. Imma kemm hi kerha l-ħotba fuq dar il-bidwi.
X'ħin nara ġmielek tuffieħa. U nduq lil bentek, nagħder lil Eva. It-tanka wkoll hija forma ta' poeżija Ġappuniża li tixbah lill-haiku, magħmula minn 31 sillaba mqassma f'ħames versi. L-ewwel u t-tielet ikun fihom ħames sillabi kull wieħed, u l-oħrajn ikun fihom seba' sillabi. L-ewwel tanka hija lil Wordsworth. Int bkejt, ja Wordsworth. X'ħin rajt x'għamel il-bniedem li l-bniedem sieħbu? Jien nibki x'kellu l-ħila li jagħmel lin-natura.
Weraq tal-imħabba. Iz-zokk ta' qalbi il-weraq tal-imħabba kull darba jarmi. Iżda d-destin tal-ħajja iqaċċat kull nebbieta.
L-omm. Tarbija rieqda f'ħoġorha. Għajnejn ommha, il-bejt, iħarsu fiż-żmien u tgħid, X'għad jiġri, min jaf, minn din il-ħlejqa?
It-tbissima. Bħalek, Mulejja, jien ma nistax inħammar il-wiċċ tas-sema. Imma nista' bi tbissima Il-wiċċ tal-fqir inferraħ.
Il-qalb it-twajba Il-qalb it-twajdba fjuri tagħmel bħal xitla, fjuri ta' mħabba, u kull min jersaq lejha taqtagħlu u tagħtih fjura.
Il-bewsa Jawwiet ta' l-ilma, mill-bogħod int ġejt nadif biex nixrob minnek. Malli lejk resaq fommi, int bisstni bewsa ħelwa.
Il-firma, Il-ħolqien tiegħek kavolavur, Mulejja. Sew bħal pittur ismek ħażżejt, mhux taħtu, iżda fil-qalb tal-bniedem.
Jiena kanarin. Jiena kanarin, Mulej, fil-gaġġa tiegħek. Tħobbni u titmani. Meta mmut, jisob bik.

Prosit tassew għal darb'oħra lil Doreen Galea u l-Maestro Dominic Galea u issa ħa naslu għall-iffirmar tal-ftehim li appunt hu għalfejn qegħdin hawnhekk illejla prinċipalment. Mela nistieden lil Sur Joe Borg, il-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti, lis-Sinjura Cheryl Falzon li hija s-CEO tal-Librerija Nazzjonali, nistieden lil Carm Briffa min-naħa tal-Presidenza ħalli b'hekk isir l-iffirmar ta' dan il-kuntratt.

Wara l-iffirmar ta' dan il-kuntratt, nistieden issa lill-Eċċellenza Tagħha biex tagħmel id-diskors tagħha.
Grazzi Matilde. Irrid insellem lilkom ilkoll, għeżież bieb tiegħi, ma' mod speċjali mbagħad lill-familjari, ta' Doctor Anton Buttigieg hawnhekk mad-daqqa ta' għajnek mhux biss uliedu qed nara imma qed nara n-neputijiet u l-pro neputijiet u x'hekk ngħidulhom bil-Malti hawn sat-tielet ġenerazzjoni u allura naf li Antonella u l-familja tagħha bit-tifla tagħha ġew saħansitra minn barra minn pajjiżna propju biex ikunu magħna għal din il-ġurnata mill-isbaħ u rrid nistqarr magħkom Jekk, meta niġi biex intemm il-terminu tiegħi ta' President u nħares lura, żgur li waħda minn da mill-ġranet għeżież ma' qalbi ħa jkunu proprju llum. Għaliex mhux biss illum il-Residenza tal-Istat Għandha librerija deċenti mill-isbaħ eleganti, mhux biss se tkun librerija li fiha ħa tilqa' x-xogħlijiet tal-kittieba bravi Maltin u naturalment il-pubblikaturi tagħhom li għandna ħafna pubblikaturi abbli llum, imma ukoll se tkun imsemmija għal propju dan ir-raġel li ftit jafuh il-ġenerazzjonijiet hemm ta' warajja, lanqas jien nistqarr ma naf biżżejjed dwaru. Kelli x-xorti, jien u min hu ta' mpari, li nistudjaw xi poeżiji tiegħu, imma li taqrhom int mod, imma li tismagħhom kif smajna llum, aktar u aktar tista' tapprezzhom. U allura Nistgħu nifhmu kemm kien raġel bravu Doctor Anton Buttigieg, mhux biss għax serva għal ħafna u ħafna snin lil pajjiżna fil-qasam politiku u wkoll bħala President imma bravissimu bħala poeta. U jiena verament inħossni kburija li din il-librerija f'dir-residenza tal-Istat hi ħa tkun imsemmija proprju għalih. Irbatna wkoll din il-ġurnata ma' ġurnata internazzjonali. Għada taħbat l-20 sena anniversarju minn meta l-UNESCO stabbiliet it-23 t'April bħala l-Ġurnata Internazzjonali tal-Ktieb u għamilniha proprju wkoll apposta, rbatniha ma' dan il-jum ħalli ntuha wkoll laqta internazzjonali għax Doctor Anton Buttigieg ma kienx magħruf u mhux magħruf bħala poeta f'pajjiżna biss imma kellu għadd ta' kotba li ġew tradotti fil-lingwa Ingliża, fil-lingwa Taljana u saħansitra Ġappuniża. U allura naħseb li kien jixraq allura li norbtu din il-ċelebrazzjoni tagħna għal tal-librerija fir-residenza tal-Istat proprju wkoll mal-Ġurnata Internazzjonali tal-Ktieb. Nistgħu ngħidu, x'hekk Matilde, li ftaħna qisu ċelebrazzjonijiet ta' jum tal-Jum Internazzjonali tal-Ktieb ukoll għax jekk Alla jrid nhar it-Tnejn inkunu qegħdin nilqgħu gruppi kbar ta' studenti ġewwa l-Palazz ta' San Anton biex iżuru l-librerija Anton Buttigieg U mbagħad il-Little Stars Library li għandna fil-Private Garden, ukoll ngħidulhom xi ftit informazzjoni dwar il-librerija l-oħra li ftaħna proprju fl-Oncology Centre Baltzmet ir-Ruħ. Għaliex xi ħaġa li jiena nħossni kburija ħafna u rrid nagħti ħajr minn qalbi lil Matilde għax bis-saħħa tagħha li għamilna dal-passi 'l quddiem ukoll il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà li fi tliet snin irnexxielna niftħu proprju tliet libreriji, inkluża l-Librerija Anton, Anton Buttigieg. Din il-viżibilità li l-ktieb Inħoss li hija importanti ħafna din il-viżibilità li l-kitba bil-lingwa tagħna hija importanti ħafna għaliex minkejja li rridu nisħu fuq il-bilingwiliżmu għaliex huwa importanti għal pajjiżna imma huwa importanti li l-Malti ma jintesiex, li l-Malti jibqa' għażiż, li l-lingwa materna tagħna tibqa' marbuta magħna. Din hija jekk hemm xhieda ta' identità unika, awtentika ta' x'min aħna bħala poplu, bħala nazzjon, hija proprja l-lingwa Maltija u allura bix-xieraq li l-librerija fir-residenza tal-Istat ta' pajjiżna tkun iddedikata proprju għall-meritenzja tal-kittieba Maltin imma wkoll tkun imsemmija għal dan il-kbir poeta Malti Doctor Anton Buttigieg Irrid ngħidilkom kemm jien kburija li jien Maltija, li da pajjiżi jħaddan daqshekk nies kbar, daqshekk nies bravi u kemm jiena kburija allura mbagħad mill-organizzazzjonijiet tagħna li qed jaħdmu biex il-Malti jibqa' ħaj, jibqa' msaħħaħ. U rrid nagħti grazzi minn qalbi lill-Akkademja tal-Malti li ħadet dan l-impenn fuqha flimkien mal-librerija, librerina, il-Librerija Nazzjonali li ħa flimkien ħa jkunu qegħdin jikkoperaw mal-Uffiċċju tal-President ħalli jkunu l-kustodji ta' din il-librerija. U hekk allura mbagħad inserraħ moħħi li din il-librerija ħa tkompli tissaħħaħ u tkompli tikber ħalli tkun mezz biex, tagħti viżibilità lil kull min iżur dan il-palazz ta' kemm hu importanti li aħna ngħożżu dak li hu tagħna, dak li hu tagħna li biex jibqa' tagħna rrid irridu naħdmu għalih, irridu nkomplu ngħożżuh. Grazzi minn qalbi lill-Akkademja tal-Malti, grazzi minn qalbi lil-Librerija Pubblika, Grazzi minn qalbi lilek Matilde li kont miegħi pass wara l-ieħor fuq fuq dan ix-xogħol ta' librer. Grazzi Carm u l-uffiċċju tagħna li naħdmu bla qiegħ b'qatiegħ biex nippruvaw inqiegħdu f'postu dan il-proġett kbir li għandna ta' restawr imma wkoll ta' żvilupp ta' staterooms ħalli r-residenza tal-Istat tkun kompluta. Grazzi minn qalb lil kull wieħed u waħda minnkom li kontu magħna u li qegħdin magħna biex naqsmu din l-esperjenza li għalija ħa tibqa' għażiża tul ħajti. Grazzi.
Grazzi ħafna, Eċċellenza, anki talli, kif tgħid, wassalt fi tmiemhom ħafna mill-ħolm illi kellna aħna, kemm bl-enerġija tiegħek illi dan il-ħolm li ħlomna anki mal-Akkademja tal-Malti waslu issa saru realtà. Nagħmel ftit ringrazzjamenti qabel nagħmlu l-inawgurazzjoni, nirringrazzja lil Joe Borg, is-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti li anki wkoll ipprepara l-programm tal-lejla u ħadem ħafna wkoll anki biex niġbru Ħafna mill-kotba li hemm fil-librerija illum għad irridu niġbru ħafna iżjed kotba imma naf li hemm numru ta' awturi u anki wkoll pubblikaturi illi jixtiequ jagħtuna iżjed. Dana minn żmien għal ieħor nistidnuhom hawnhekk biex jippreżentaw dawn il-kotba tagħhom. Grazzi lil kull min ta sehmu illejla, kemm lill-Maestro Dominic Galea, lil Doreen Galea, lil Antonella wkoll illi kienet Emozzjonata ħafna u għadha emozzjonata tisma' dak kollu s-sabiħ tan-nannu, mhux hekk? Issa ħa ninawguraw il-librerija, ħa jkun hemm preżentazzjoni ta' kotba wkoll fil-librerija, min għandu xi kotba jiġifieri xi x'jippreżenta jista' jagħmilhom hemm, imma għandna xi kotba ta' Anton Buttigieg li se jippreżenta